Безнең гаилә темасы исегезгә төшерәм. Иң танылган гаилә турында тапшыру безнең татар каналында. Әлбәттә, Адәм белән Хата. Хава, гафу итегез. Күз алдына китерегез. Шушындый тапшыру ачкан аналог. Минем хатынымның иң яраткан. Садиктан алып дуслар, Миләүшә, бүген көнгә кадрлек бер концертыннан калдырмаган артистта. Карыйбыз. Ребята, пишем. Все, камера, мотор. Хәерле кич, хөрмәтле Зәңгәр экран каршында утыручы тамашачыларыбыз. Мин Айдар Галимов. Һәм сезнең игътибарыгызга үземнең өр яңа артистларыбызның гаиләсе турында тапшыруым тәкъдим итәм. Тапшыруыбызның исеме Сөенгәннәр сөюдә, сөюеннән сөелеп сөелсен. Һәм беренче кунагыбыз дуслар. Эстрадабызның иң затлы егете. Башкортстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин. Әйе беләм, дуслар, Ришат әлегә өйләнмәгән. Ләкин ул өйләнә калса, менә дигән ир булачак. Ул балаларын карыячак. Балалар аны карыячак. Кемдә булса, Аны карарга тиеш бит инде. Һәм әлбәттә, шушы иң затлы егетебезне чакыр алдыннан аңа гына хас булган ул үзе турында әйткән сүзләрне әйтеп чакырасы килә сәхнәбез түренә. Хөрмәтле дуслар, яшен күктән җиргә бәрмәй. Ул Ришат Төхватуллинның иҗатын яктырта икән. Күлдәге аккошлар Алар канат какмый. Алар Ришат Төхвәтуллинга кул чаба. Урмандагы сандугач сайравыннан тончыгып тыгылса, димәк ул Ришат Төхвәтуллинның тавышын ишеткән. Һәм басудагы игеннәрнең Башагы кайсы якка ауган? Ришат Төхвәтуллинның да чәчләре шул якка таралган. Каршы алабыз иң моңлы, затлы егетебез Ришат Төхвәтуллин.

Зур рәхмәт, дуслар. Мин дә исегезгә төшерәм. Мин Айдар Галимов. Һәм сезнең игътибарыгызга үземнең тапшыруымны тәкъдим итәм. Тапшыруыбызның исеме Сөенгәннәр сөюдә сөелеп сөелсен. Алда кунагыбыз, дуслар. Эстрадабызның Иң әдәпле егете Фердус Тамаев. Фердус, молодец. Ул инде гуляем дип акыра торгач, Татарстанның ат казанган артисты булды. Һәм бүгенге көндә аның ике малае. Һәм ул, миңа калса, Фирдүс малайларына бик дөрес тәрбия бирә. Ул аларны тирес түгәргә, иелмичә аяк ашырга, мишәрләр, вперед дип акырырга. Син җүләр, мин җүләр, синнән миннән көләләр дигән менә шундый бик мәгънәле матур җырларга өйрәтә. Үзе нәрсә белә, шуңа өйрәтә. Һәм дуслар шуны әйтергә кирәк. Безнең татар артистлары Фердүс Тямаевка бер кашанда арты белән борылмый. Бер кашанда. Чөнки беренчедән хөрмәт итәбез. Ә икенчедән ул Мишәр. Ә Мишәр

Китте мол. Аңа фикерсез, хөрмәтле дуслар. Фирдүс Тямаевтан соң сез мине онытмагансыздыр. Исегезгә төшерәм, дуслар, мин Айдар Галимов. Һәм сезгә үземнең өр яңа тапшыруымны тәкъдим итәм. Тапшыруыбызның исеме Сөйлгәннәр сөйлсен. Кыскарттым әле. Озын бит. Озын булгач кыен. Ә менә хәзер кыска Кыска булгач миңа рәхәт. Алдагы кунагыбыз дуслар. Башкортстанның ат казанган артисты Әнвар Нургалиев. Әнвар Нургалиев бүгенге көндә хатыны Ирина белән Егерме елга якын бергә тормыш итәләр. Һәм мин шунсын аптырыйм, дуслар. Әнвар хаман хатыны белән ике арада нәрсә булганын аңлый алмый. Әйе, ул гел зарлана. Ирина матурын ди. Ире хаманда сыйны ярата, но Тирән кар ята. Моңа бер нәрсә эшләп булмый, тирән кар. Проблема. Менә калса алды йолдызлар. Как будто менә бөтен проблема шул кар аркасында. Ул ан шулай җырлый. Мен әйттем, Әнвәр, если что, крак дигән әйбер бар. Менә калса анда бүтән әйбер ята җәмәгать. Менә нәрсә ятканын хәзер ачыкларбыз. Эстрадабызның хатын-кызларның күңеленә килеп кергән, аларны үзенә гашык иткән җырчысы. Әлбәттә, миннән кала. Анвар Нургалиев.

ике песие, өч эте, уналты үрдәге, унҗиде күркәсе, унсигез тавыгы, ике әтәче, сыерлары, сарыклары, анда кем генә юк, тәвә кошлары, тиеннәре, аюы, ишәге, Альфреды һәм Фирзәре. Мин дуслар, Салазакичның гаиләсен чагыштырам безнең ил белән. Дөньяда иң зур булган ил Рәсәй белән. Менә мәсәлән хатыны Ләйсән Расимовна, ул Татарстан. Барсын да барлый. Барсы өчен дә кайгыра. Балалары белән оныклары Краснодар белән Сочи. Рәхәттә яшиләр. Ә ике кияве Ике кияме Чувашия белән Мариэл. Беркем белми аларның нәрсә эшләп йөргәннәрен. Кем? Теге гармончы досты Альфред, мин аны Башкортстанның баш каласы Уфа дим. Уфа. Чөнки Салават репетицияләрдә психланып, аны өч хәрефкә җибәрсә, ул шунда барып кайта. Йөри-йөри чәче дә калмаган инде мескенкәемнең. Ә инде теге композитор дусты Шаян Фирзәр. Фирзәр миңа калса Себер Отмороженный. А Салават Закиевич үзе Чеченская республика. Бөтен акча анда. Нәрсә эшлисе килә, шуны эшли. Һәм аңа беркем дә бер сүз әйтмәй. Аптырарсың? Менә Кайчандыр көтүче булган бүген көндә түрәләр белән, президентыбыз белән бер дәрәҗәдә сөйләшә алган бердәнбер артистыбыз Салават Фәтхетдинов каршылабыз. Кабатлана икән язулар, кабатлана икән җәй.

Әрмән дуслар, инде күпләрегез беләдер, милләт өчен янып торган Салават Закишның күңеленә төшеп бетмәгән ике артист бар татар сәнгатендә. Аның берсе аңлавыча Элвин Грей, икенчесе Радик Юльякшин. Әле кемнәрдер әйтә, алар икесе дә бер кеше дип. Әй Ходаем, бар инде дөньяда дураклар. Мин аларның икесен дә беләм. Алар мына дигән җегетләр, дуслар. Һәм шуны әйтәсе килә, дуслар. Зинхар, менә Инстаграм битләрендә теләсә нәрсә язмасак иде артистларга. Ул күпме тәнкыйть сүзләр ишетә Бәгыркаем, Элвин Грей. Язалар янәсе җүннәп, татарча сөйләшә белми, артистмы инде бу дип. Язалар, кирәкми дуслар. Кирәкми алай язырга. Ае, мин беләм теге Элвин Грей үзенең нәрсә җырлаганын аңламаса да, иң мөһиме тамашачы аңлый. Ну нәрсә кирәк инде тагын шулай булгач? Яшүсмер балалар басып торып Кушылып җырлыйлар татарча. Миңа калса, это высший пилотаж. Это высший пилотаж, дуслар. Үзеңнең аңламаган әйберне кешегә аңлата алгач. Молодец. Молодец. Һәм дуслар, мин э, кайберәүләр әйтә, янәсе сүзлә, э, шигырьләр, җырлары, җырлары мәгънәсез, килешмим. Элвин Грейның мәгънәле. Аның русча җырласа да менә менә бар бит әле. Русча да җыр Салам алейкум дигән җырны ишеттегезме? Бердә здравствуйте дими бит. Шундый матур җыр бит ул. Гел минем күңелемдә яңгырый ул дигән. Салам алейкум. Анам анам анам анам. Ва алейкум салам. Салам алейкум. Ана ман, менә шул мана мана җыры шуны миңа дуслар, белсәгез, менә менә бит менә сүз таба алмаса, мана мана дип кыстырып куя. Әле кем булдыра алай? Аннан соң ни? Шундый менә дини сүзләр куллана бит ул. Миңа бик ошады теге Бабик ни белән. Ну теге Бабик белән. Теге шундый ук дини э, сүзләр әйтеп, Я Рабби дигән җырнычкагыз бармы теге? Я Рабби, какая красивая. Я Сез мине аңлыйсызмы соң, дуслар? А? Сез аңлыйсызмы соң җырның мәгънәсен? Монда нинди, я Рабби, какая красивая. Вот рахмат Раббым ди. Я Раббым рахмат ди. Шушы хатын-кыз бу дөньяга куркыныч булып тумаган өчен ди. Матур булып туган. Рахмат Раббым ди. Бик мәгънәле җырлар. Бик иманлы егет ул. Молодец. Молодец. Әлбәттә инде дуслар, беребез дә фәрештә түгел. Аңлашылмаучанлыклар да чыга инде кайвакыт. Менә миңа бер дә күңелемә хуш килмәде. Но Аллага шөкер, хәзер дуслаштылар бугай. Ну бу көз башында булган конфликт ни белән? Гүзәл Уразова белән, әйе. Бер җырны бүләлмәделәр бит, җәмәгать. Бер җыр өчен нәрсә эшләп беттеләр, а? Яптым вагон ишеген дип әйтимме соң инде, астагфирулла. Бик каты борчылдык. Бик каты. Югыйсә ничек матур башлаганнар, шундый мәгънәле җыр бит. Исегездәме, дуслар? Сүзләре. Хәтергездәме? Элвин Грей башта мин хәтеремдә шундый теге үзенең чапаннарыннан чыгып, үзенең шундый ягымлы, үзенә генә хас булган шундый теге нежно обкуренный тавышы белән Увидел тебя, субханалла, ди. Аннан Гүзәл үзенең ягымлы карашы белән, моңлы тавышы белән, какой красивый, машалла дигән була. Күз тиде. Күз тиде җәмәгать, шул гына. Югыйсә бит теге нинди артистлар без, альхамдулилла дип җырладылар бит. Альхамдулилла. Югыйсә җыры үзе өшкерә торган. Ничек күз тиде аларга мин аны? Мин аптырадым, мин аптырадым. Ну, белмим, дуслар. Эй, Ул көнне, мин хәтерлим, инстаграмны ачкач, телефоным төтенли дип торам. Шулар аркасында бөтен милләт сугыша бетә язды бит. Бер җыр аркасында. Элвин Грей әйтә, әле правалар бүлеп киттеләр бит җиргә. Элвин әйтә, җыр минеке ди. Җыр минеке, потому что оппа, оппа, өлешем мин уйлап таптым ди. Гүзәл мескенкәем нишләргә белмәгәч, ничек синеке булырга может, когда ынна, ынна өлешен без Илдар белән уйлап таптык ди. Хикмәт спектакль булды ул җәмәгать. Мин мондыйны күргәне юк я. Әллә Дуслаштылар, ну, ул вакытта молодцы, артистлар да кермәде әллә нәрсә. Ну, бер артиста алай акыл өйрәтмәде, но әлбәттә инде безнең иң тыйнак артистыбыз Фирдүс Тямаевтан кала. Фирдүс бер нәрсә әйтмәсә, Фирдүс булмый инде ул. Күрдегезме соң, бөтен коллективын тезеп бастырып. Үзе Нурлат главасы диярсең, алга чыгып басып. Шундый күңелгә үтерлек мәгънәле сүзләр әйтте бит. Молодец. Кадерле артистлар, кадерле Ил Венгры, кадерле Гүзәл Уразова. Без бик каты борчылдык. Мондый әберне татар халкы күрергә тиеш түгел. Минем коллектив ха сезнең аркада ике көн ашамый. Болай ярамый, мондый әбер безнең татар халкына хас түгел. И Венгрый, и Венгрый, мени мин сине уважайтам. Гүзәлгә, мин Гүзәлдә күп эшләдем, Гүзәлне уважайтам. Аңа андый авыр сүз әтмә. Потому что ул өч ана баласы. Өч ана бала анасына андый сүзләр әтергә ярамый. Син аны аңламыйсың, потому что син өч балаң юк. Эвенгрей, син молодец, без бөтен коллектив, мин куанам. Мин син стадионнар җыйганга куанам. Син стадионнар җыясың, мин куанам. Син беләсеңме, син стадионнар җыйганга мин куанам. Куанам. Син аңламыйсың гына. Мин куанганга син стадионнар җыясың. Менә Талашмагыз. Молодец, дуслар. Менә ничек әйтә, молодец. Мин әле күңелем тынычланып куйды. Аллага шөкер мәйтәм. Үзебезнең татар эстрадасында мировой судьябыз бар. Югыйсә, бәлкем ялгышканмындыр инде. Мин аңа әйттем, Фирдүс мәйтәм, энем, кычытмаган җирне кашыма инде. А? Соң алар кычыттырган, үзләре кашысыннар мин әйтәм. Юк инде. Алай әйтмәсә Фирдүс булмый инде. Ул менә безнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан, күрәсең, сәнгать шулай яратылган, татар сәнгате. Кемнеке кычытса да, Фирдүс качырга тиеш, күрәсең. Ярар, дуслар, иң мөхиме хәзер барысы да урынында. Ә бүген мин төгәл белмим, кайсы кунакка килгәндер. Иманлы егет Элвин Греймы, Радик Юлъякшинмы, егетләр? А? Сез дә белмисез. Берсе генә бит инде. Давай,